Pen goyo dano ki nyono tye bedo ka timme labolle en i nino apar acel. En nino eni latyeno dok romo cawa abongwen ka namo mo acel ma gilwongo ni pension and son. Laco mo okwanyo nyono oluto ki nyono obino ogoyo tok lawote mo mubedo kwene i pension and son. Ber tutwal lutwa, ajolo wi Lakwed TV kun an Ladidi Ben pud atye ka medde ki kwed ma megwa i page. Aa kwo i to ma kite eni nyo type me neko dano ma dong otime kany ka wiya pe odato an dong nyo akete dong romo dong apar. Ka ineno mot i nino ma latin eni peko time kany, driver acel ma bedo. cobo kome dyelyele tye bar kwija bar ka ma twero tipa dako ni otongo ngute. Awobi acel ma a ki i Bidda ma bene tye larwod peja omako tol odere oko i nget wa yo moro kany latin matidi ocubo nero ne oneko pi capat. Weng i cabit acel keken jami ni tye ka tii ne.
Dong lucwa, an angeyo ni wun wubedo ka lubo jami madwong ma lubbe tutwalle ki to ma wubedo ka timme ki i adwol man. Ma romo dwe acel peko ma lubbe gikuko kuko mi ot wa rwenyo dano makato apar. Dong lucwa, ka jami maraco tye ka timme tutwal i adwol moni, pol kare ka ma wang dano cako ngiyone kong en aye lutela. Ci dong kono i kin tela ma tye i eria kany tye ningo? Pien wawinyo ludito ma megwa guloko lok madwong ma lukke ki lok kom to ma dong tye ka timme tere tere i i adwol man. Ngat mulubo kora obedo Okello Robinson. Ada Okello Robinson openya wa ci, Ogang. Agoyo cim bot won kom macalo nyeko Andrew Cafari abicel dwe abiro. No respond, Gin mugamo pe oyomo iye en obedo ni en ebe o ci ada otero almost about one hours ma nongo gin eno otime. Gin adok cito time ada larama calo okelo Robinson kare ma dok ocito ka wilo air time Daa wek igo cim i pot police kare mucito ka wilayat time on the process mo dugu no ma acung ma atye gi aya Gladys icinga ada mob justice guyuto aya ki cinga kare oyuto aya ki cinga gi hitting wiye ki celo wiye ki matapali rwat wa ingom kare ocelo wiye rwat wa ingom ngo ma dok otime kakenyo Ada, won kom macalo Elsie Wanmi Aria kare ma obino onongo okelo Robinson owacci okelo okelo okelo Robinson owacci won kom in agoni i cim imito dano oto adadai imito lyel omedde ki kite ni in dong konyi kong konyi konyi ango macalo in won kom eni pe rwatte ba. Daa wun kom dok odwor ngo ikom okelo Robinson cako me dok nongo lweny aye dok ngo kom okelo Robinson okelo Robinson waci wun kom in gubu ni pe an ati ki gubu ango ka wa adungi adungi aneki ko. Amito waco gin eno ni ati disappointed ki ofic pa FC1 me Vanguard Sales. Gin ma dong ocito wango ya i agikine ene doki dako pa won kom iwaci ni. An acoyo statement ki nying cware marac ma amyero eni dano owiny maber adada, ma en keken dok dongo dok tye ki piro an aye ni tek atimo mistake mo angol gang won kom ci abineno ngo ma amyero. Amyero en ciwan ki executive-pe omyero oter cok cibo malo. Pien peko eno kono pe obedo peko ka ngat ma oripoting lok ma tye i otte arem malit okelo i rua pala ci olingo pe o taking up responsibility ma wun wutye iye ci o wa peko. Man eni pe nyuto gin ma lwak ocime ofic ma wan watye ka telone ni. So wa iti lok eni and wa itiyo seriously. Obedo twenty twenty two. Wubitingo pala i kom an, ma nongo an aringo acito amiyo ripot bot SC1.
Tic pa gamente, Ka in itye i tic pa gamente nyo in laco, dako pe ki twero mo keken me gengo latic mo keken ma tye ka tic nyo giluwote. Ma eni information omiyo dano oniang maber. Mumiyo weko tic mukene inongo. Nongo ngat mo i lebol pa en ki kero kapaciti pa en nongo pe twero. Ci omyero eni abimiyo wa calo ngec matut ni mon omyero gugwokke twatwal, gugwokke marac. Pe eni man dok ngat tye nya i anada bal mukene. Ci an macalo an Odong Richard-ti, par abineno warac an abimedde ngo ki tic me konyo kominiti ma pe eni tyen me acel keken ma an atiyo kwai ticci-ni. Ka wi apo okelo muneko dano bot i vanguard kany mucelo dano angwen, dano adek wayiko latin acel oloyo ki iye, ci adada en kani an pe alok lok atir onongo ngo ma obinen? Omiyo kadi tin okelo kitweyo mwaka pyerabic wiye aryo-ni, weng oa i lok ada i kom gin munen. dok gin mutimme. Kadi ka bed-di dong kombedowa niang, kun wangeyo atir ni goro me tela bene tye i adwol man, dong gin ango ma ludito me eria man i rwom me LC me acel gitye ka timo kun gineno ni gijwayo goro ma tye i eria man? Gin ma wan watye ka timo eni tye kit-ti, En aye miyo bedo ka moniting. kit ma dano woto kwede ki kit ma dano bedo kwede aa lieni tutwale omiyo awaci pe ni man pe te lokke ni atye doro won kom macalo ngo chairman rec onyo pwonyo dano sensitization omyero ngo kobedi wek ngo korom dano ma pwonye omyero obed ngo sport point ki sport point. calo labole calo ariya eni ariya eni dit mada ba vanguard cell eni dit vanguard cell ka i kom lok ada ni omyero ocok wiye kome adi adek ka wek ngo odo iye maber wek me ngo security obed tye muromo gin ma atye neno ni twale ka i lega na nongo ka twere kita nongo wabe aneno kwede nongo wabe alego kony nongo ni ka twere Nyo wamyero outpost obed kwene i cukul Jida kany? Pen goyo dano gi nyono tye bedo ka timme labolle en i nino apar acel. En nino eni lakyena dok romo cawa abongwen ka namo mo acel ma gilwongo ni penson and sun. Laco mo okwanyo nyono oluto gi nyono obino ogoyo tok lawote mo ma obedo kwene i Pencona and Son, ma eni weng tye i kin bal, ci gode nam ni watimo reaction wati iye oyot oyot wa re arresting en ki kwanyo ngate goyo toke nyono ni pe en ngo fainting for almost ten minutes. Man ope ngeyo kome ni en kare mo wa koli mutoka obino ni en gitero en iye. Man be dong ki en manonok ma wakelo botwu ni wa o i agiki me yubwa pi nino matin ni. Wii pe owil subscribing i channel ma megwa me Lakwed TV kun nongo imar tic ma megwa ki dong bene ma pire tek loyo en aye tam ma migi wek wan wange i comment section. Wii dong pe owil bene.